Mba'éichapa reime ñañepyrũ hag̃ua jajeruréta mitãmi Jesús toñangareko pende rehe, pende rógape, pende sy, pende túape ha ikatu hag̃uáicha pya'e opa ko pandémia. Upévare jajeruréta Ñandejárape oñangareko hag̃ua ñane ángel de la guarda-pe avei toĩ ñanendive, toĩ pene ndive. Ore Ru yvága ape reiméva, toñembojeroviákena nde réra, tá'ore añuãmba nde mborayhu tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágapeguáicha. Eme'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã

mbo'epy lección he'i ñandéve ohaíta expresión escrita, página 44, 45 ñamba'apóta hína. He'i ko'ápe, teroja tekome'ẽva adjetivo calificativo. Jahechami Rosita eremi chéve peteĩ adjetivo calificativo. Jahechami eikuaápa. Aikuaa mbo'ehára ikatu porã, porã lindo. Oĩ porã, oĩ porã rosita, oĩ porãiterei. Eh Jose'i, ndeikuaa avei, aikuaa mbo'ehára. Eh kyra, gordo o gorda, oĩ porã, muy bien, oĩ porã. Ñamañáta, emaña ko'ã ta'angáre ha ehendu mbo'ehárape. Observa estas láminas y escucha a la profesora, la mbo'ehára. Jahecha ko'ápe peteĩ kure, kyra, kure piru, tahýi, kavaju. Ne'ĩ jahecháta mba'éichapa hikuái. Ko'ápe, kure, kyra. kyra, gordo. Kure, ko'ápe piru. Ko'ápe tahýi, michĩ, pequeño, chico. Kavaju, tuicha, grande. Upéi he'i ñandéve ko'ápe, emongora teroja tekome'ẽva, encierra los adjetivos calificativos. Vamos a encerrar uno, luego ustedes van a encerrar todo. Ahechami dibujar ko'ápe. Jaipurúta péva ko'ápe. Peteĩ ajejapóta oñondive. Eh, ko'ápe kyra, péicha. Kure kyra pe mongora. Ko'ápe piru, michi, tuicha. Oĩ porã. Jehasáta ambue, upéicharõ pasamos al siguiente. Jahesáta pe tembiaporã ejercicio. Ehaiguy teroja tekome'ẽva, subraya los adjetivos calificativos. Ko'ápe jaguereko ko'ã ta'anga mbarakaja, gua'a, kure. Jahesáta ko'ápe mbarakaja porã. Jahechami pe ikatúpa jaipuru ko'ápe mbo'eimíta péa. Ko'ápe. Ja, jahaiguýta peteĩ porã. Ko'ápe upéicharõ? Péicha, pehaiguýta. Mbarakaja porã, upe ikatu gua'a, ko'ápe pehaiguýrã pytã, kure tuicha. Oĩ porã. seguímos. Siguiente jahami hese hína, upéi he'i ñandéve mba'eichaguápa ko'ã mymba'e ha iguy oĩ porãva. Cómo son estos animales? Subraya lo correcto. Ko'ápe jaguereko, jaguereko hína, jaguereko jakare, jaguereko mborevi, guyra ha jagua. Néi. Subrayáma otra vez lo correcto. Jajapóta oñondive. Jakare, péichano. Jakare tuicha. Ko'ápe. Ok. Néi. Eh, guyra hague pytã, pe oĩporã. Ko'ápe hague hũ es negro. Péako michi, michi es pequeño. Entonces ko'ápe. Guyra hague pytã. Upépe, mborevi, kyra, gordo, piru. Upéicharõ, kóape ha iguýta. Jagua, pytã, rojo, jagua morotĩ, péa. Oĩ porã. Seguimos siguiente, jahechami. Upépe hína ja opáma. Jajupíta yvate.

Ka'a mbo'ehára, muy bien, oĩ porã. Doble a oreko, ka'a. Y ahí se hace una pausa. En la primera vocal se hace la pausa y luego se pronuncia la siguiente vocal. Vamos a ver acá. Jahechamí ko'ápe. Ehendu mbo'ehárape, upéi emoñe'ẽ escucha a la profesora, luego lee. Ñe'ẽ oguerekóva puso. Escúcheme. Pehendúke. Ven, Guira, Ryguasu ra y. Se hace una pausa, se pronuncia la A y luego pausa y. Ryguasu rupi A. Vaca ra y. Guira y. He y. Oñe e. Sa y yu. Pya e. Ta a nga. Mi ta i. Emo ha a nga. Mba eichapa. Muy bien. Oĩ porã. Pe leeta peẽ avei. Luego leen ustedes. Emo ngora puso. Ke vamos a hacer acá?

Bueno, upéi he'i ñandéve, ehai térã poty. Qué son la, qué es térã poty? Térã poty hína es acróstico. Ven usted acá, guýra'i, es significa pajarito. Tenemos la gue, la u, la y, re, a, puso i. Qué dice acá? Ehendu mbo'ehára omoñe'ẽramo térã poty, upéi emoñe'ẽ, escucha la profesora que lee el acróstico

omaña, mira, oñe'ẽ, habla. Iporã, es lindo. Y todo hablamos del pajarito, del guira'i. Bueno, muy bien. Y la tarea es de roga guandive y ahí pete intera pote y buruco ñe e upu. Paisa bella pota peba upe. ikatu hína jahechami ikatúpa jahai oñondive sapy'aitemi vamos a probar japrováta a ver ko'ápe vamos a probar acá ahí está peve jahaíta vamos a ver eh, vamos a, a trabajar con la y

Pe jaipurúta hína peépe oguata oguata

Esẽ emaña ýpe. Ypýpe operere, pépe oguata, esẽ emaña. Katu. Bueno, una, un ejemplo. Ajépa pe ikatu hína, peẽpe eh, pépe oguata, esẽ emaña. Sal a mirarle. Emaña, esẽ emaña, hes, eh, emaña. Ahí, a ver un poco cómo rimó. Yo rimaba la ñande. Sí. E, I. Coape, e, A con A. O guata, e maña. Ney. Pepe ve ñande rembiapo. Ajátama. Ajátama. Terejo, poneite. Boejara.